Бөтен галәмнәрне юктан бар итеп, һәркайсысына тәкъдирен дә билгеләүче, олы язмышны да күркәм итүче Аллаһ Раббул Әззәгә хәмд дә сәнәләребез, олы мактауларыбыз булса иде. Галәмнәргә рәхмәт итеп күндерелмеш Аллаһ Раббул Әззәнең хак илчесе булган, Сөйгән бәндәсе булган, безнең өчен бер зур, күркәм үрнәк булган Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа саллаллаһу алейһи вә сәлләмгә дә күңелләребезнең түрләреннән чыккан салават шәрифләребез дә ирешсә иде. Һәм дә, әлбәттә, аның сәхабәләренә, һәм дә тәбигыйннарына, һәм дә остаз-галимнарыбызга, мөфти-имамнарыбызга да хәер-догаларыбыз, хәер-догаларыбыз булып бер Аллаһ Тәгаләгә ялваруларыбыз булса иде.

Ике дөньядагы рәхмәте дә һәм бәрәкәте дә һәммәләребезгә дә ирешсә иде. Әлхәмдүлилләһ, һәрбер мөэмин мөселман кешесе өчен күркәм булган, шатлыклы булган Рабиуль-әүвәл аен да каршы алды. Чөнки менә бу аебызда без һәрвакытта да искә алабыз Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләмнең ошбу дөньяга килүен. Һәм дә ошбу айда аның мәрхүм булуын һәм дә ошбу айда тагы да күп кенә аның тарихында булган төрле хәл-вакыйгаларыбызны искә алып, тагы да Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләмнең тарихына багабыз. Аның тормышына, аның әйткән сүзләренә һәм дә шушы гамәлләр белән үзебезнең сүзләребезне, үзебезнең гамәлләребезне дә чагыштырып багабыз.

Пәйгамбәребез саллаллаһу әләйһи вә сәлләмгә булган чын ихтирамыбыз, чын сөюебез һәм дә аның өммәтеннән булуларыбыз, ул, әлбәттә, аның сүзе белән, аның гамәле белән үз тормышларыбызны да алып барулары.

Аның ни максаты бар, аның ни файдасы бар, һәм дә Аллаһ Раббул Изза Коръәни Кәримдә әйтә, Иннә әрсәлнәкә, без сине, ислам динен, кешеләргә ирештергәнлегеңә шаһит иттереп җибәрдек, ди. Шаһидән. Ягъни чын мәгънәсендә Аллаһ Раббул Изза каршысында кабул булган дин, ул бер ислам дине. Ягъни. Нинди генә гамәл булсын, нинди генә сүз булсын, менә шушы сүзебездә дә, шушы гамәлебездә дә Аллаһ әмеренә буйсынуыбыз, итәгать итүебез, ул була да инде шушы безнең динебез, ислам дине. Шуның өчен дә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең Бу дөньяда пигамбәр булуы, Аллаһ Раббелгыйззәнең рәсүл булуы, ул безнең өчен Аллаһ каршысында бер свидетель кебек булып тора. Бер шәһит, ягъни Аллаһ Раббелгыйззә Кыямәт көнендә һәрбер адәм баласының сораган вакытта сорар аның Раббысы кем икәнлеген, Синең Раббың кем? дип, һәм дә сорый, Синең пигамбәрең кем? дип. Ни өчен? Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа саллаллаһу галәйһи вә сәлләм, ул безнең өчен булыр шәфәгатьче генә түгел, ягъни безнең өчен дә булыр бер свидетель, безнең, безгә Аллаһ Раббул-Изза Ислам динен китерүенә.

Бөтен биргән вәхиләреңне, әйткән сүзләреңне, Коръәни Кәримдән, сөннәттән һәммәсен үз өммәтемә ирештердем, йә Раббым, алар шушы хәлемә шәһит бул, дип, шуның өчен дә менә бу аятта әйтелгән сүзләргә ул чын мәгънәсендә үзенең шәһит булуларын, Ягъни свидетель булуларын тагы да бер дәлилләп, чын мәгънәсендә шушы вазифасын үтәвен Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм күрсәтте, Иннә әрсәлнәкә шаһидән, ягъни кыямәт көнендә Аллаһ каршысында ул безнең өчен дә булыр бер свидетель. Ислам динен китердек, җиткердек. Коръәни Кәримдә Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләмнең сүзләренең һәрбер сүзне, һәрбер гамәлне аңлаттык һәм дә шушы гамәл белән, шушы сүз белән үз тормышларыгызны алып баруларыгыз кирәк булыр, әгәр сез үзләрегезне Аллаһ колы дип санайсыгыз икән, диелә безнең динебездә. Вә мубәшширән вә нәзирән. Һәм дә, әлбәттә, шушы Коръәни Кәримнең иңдерелүе белән, Андагы бирелгән әмерләр белән, безнең шәригатебез белән дин кушулары белән гамәлләрен алып баручыларны вә мубәшширау, шатландыручы, иттереп җибәрдек, ди. Ягъни кемнәребез дин юлында булса. Күңелләрендә ихлас булсалар, гамәлләрен, тормышларын дин юлы белән, Аллаһ сүзе белән алып баручы булсалар, Аллаһ Раббул-Иззә әйтә, Менә бу адәм балаларын шатландыр, аларның йөрәкләренә, күңелләренә куанычны сал, алар бу дөньяда да, ахирәттә дә Аллаһ Раббул-Иззәнең рәхмәтенә дә, бәрәкәтенә дә, сәламенә дә ирешерләр, ди Аллаһ Сүзе. Шуның өчен дә һәр вакытта да, кая гына булсак та, нинди генә мәҗлестә булсак та, без сорыйбыз, Раббана атина фи дунья хәсәнә вә фил ахирати хәсәнә. Йа Раббым Аллаһ, ошбу дөньяның хәерлесен дә, бәрәкәтен дә насыйп илә. Ахирәттә дә безне мәхрүм кылма, ягъни ахирәттә дә безгә чын мәгънәсендә куанычта, шатлыкта, бәхеттә булуларыбызны насыйп әйлә, дип

Кызы хакында булмаса, Коръәни Кәрим белән үз тормышын хәерле иттереп алып бармаса, әлбәттә, бу адәм балалары адашуда, Аллаһ Раббул-Иззаның газабында булырлар, ди. Вә да'ият иләллаһи би'изниһи. Һәм дә, әлбәттә, Аллаһ юлына чакырган вакытта. Аллаһ әмерләренә өйрәткән вакытта, биизниһи, ягъни Аллаһ Раббул-Иззаның әйткән сүзе белән, Аның рөхсәте белән алып бара иде. Үзенең генә чыгып, үз фикерләренең генә чыгып бер нәрсә дә әйтми иде, чөнки Аллаһ Раббул-Изза Коръәни Кәримдә әйтә, Мә янтыйку анил-һәва, Аның һәрбер әйткән сүзе буш сүз түгел.

Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәламнең сүзе белән сөйләсәк, ничек тормышларыбыз үзгәрер иде? Никадәр вакытларыбызны без уздырабыз буш сүзгә, никадәр вакытларыбызны уздырабыз, нәрсә телевизорда күрсәткәннәр, потом без аны повтор ясап, дубль два ясап, тагы да әллә пересказываем, сөйлибез дә һәм менә шуларга вакытыбызны уздырабыз.

Сезнең өчен бәрәкәт, сезнең өчен хак юк, ди Аллаһ Раббул-Изза Коръәнул Кәримдә. Шуның өчен дә Бохари галимнәребезме булсын, Муслим галимнәребезме булсын, Әби Дауд, Ән-Нәсаи, Тирмизиләрме булсын, Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләмнең сүзен өйрәнер өчен, аны ятлап калыр өчен, саклап калыр өчен бөтен гомерләрен биргәннәр.

Иң күркәме, иң яхшысы, кемнән сез үрнәк ала алырсыгыз, ул булыр Мөхәммәд саллаллаһу галәйһи вә сәлләм. Шуның өчен дә шушы Аллаһ колына, Аллаһ илчесенә, Аллаһның пәйгамбәреннән үзебезгә үрнәкләрне алып яшәүләребезне Аллаһы Тәгалә насыйп әйләп, кыямәт көнендә дә аның өммәтеннән булуларыбызны насыйп әйләсен, диде.